Otuzynjy maýda Aşgabat, Dubaý aralygyndaky yzygiderli uçuşlar ýola goýuldy. Şeýle hem Tatarystan döwletiniň paýtagty bolan Kazan şäherine hem yzygiderli gatnaw uçuşlary ýola goýuldy. Aşgabatdan Dubaýa uçmak üçin, ýolagçy alty müň ýedi ýüz manat nyrhy bolan PTG, ýagny bileti, satyn almalydyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollar hasaby boýunça bir müň dokuz ýüz on dört dollara deň bolýar. Kazan şäherine gitmek üçin, Uçar biletini sekiz müň ýigrimi manada satyn almaly, iki müň iki ýüz dogsan bir dollardan ybarat diýseň gymmat nyrhlar, her kimiň beýle nyrhda bilet satyn almana elbetde mümkinçiligi ýok. Ýüze çykan ýagdaýy, ekonomiki meseleler boýunça ekspert hünärmeni prawzaşitnik Anadurdy Hajyýewden öz pikrini aýtmagyny haýyş etdik. Biletleriň beýle gymmat nyrhda bolmagyna näme sebäp bolup biler? Geliň, ilki bilen, Nyrhy täsir edip biljek sebäplere seredeliň we goňşy döwletler bilen nyrhlary deňeşdireliň. Aşgabat we Dubaýyň arasynda bir müň dört ýüz kyrk sekiz kilometrden ybarat. Şeýlelikde, bir kilometr howa ýolunyň nyrhy bir dollar otuz iki sent düşýär. Deňeşdirmek üçin Özbekistan döwletini alsak, Daşkent şäherinden Dubaýa çenli Aralyk Aşgabada seredeňde sekiz ýüz kilometr uzakda bolsa-da, iki ýüz altmyş dollar, Täjikistan döwletiň paýtagty Duşanbe şäheri bilen Dubaýyň arasy Aşgabada seredeňde bäş ýüz kilometr uzakda bolsa-da, uçar biletiniň nyrhy iki ýüz kyrk dollar. Bu döwletlerde bir kilometr howa ýolunyň nyrhy, takmynan, on iki sent bolup durýar. Diýmek, beýleki döwletler bilen deňeşdireňde, Türkmen howa ýollary awiakompaniýasy uçar biletini on esse gymmat nyrhda satýan eken. Üns çekmeli zadymyz, uçar biletiniň nyrhy otuz-kyrk göterim awiaýangyjynyň bahasynda bagly bolup durýar. Otuz, kyrk göterim awia ýangyjyň bahasyna bagly bolup durýar. Edil şu wagt Rossiýada awia kerosiniň bahasy ýedi ýüz elli, sekiz ýüz dollar aragynda, Özbekistanda dokuz ýüz, Täjikistanda bir müň dollardan sähel ýokarda. Iň arzan bahaly kerosin Türkmenistanda Türkmenbaşyň nebiti gaýtadan işleýiş Zawodlar toplumy geçen ýyl Jet A bir awiakerosini öndürip başlady. Iň soňky nyrhlara esaslansak, şol kerosin bir tonnasynyň bahasy üç ýüz dollardyr. Diýmek, logiki düşünjä eýersek, türkmen howa ýollaryň uçar biletiniň nyrhy beýleki döwletleriňkinden iň arzany bolmaly. Sebäbi, aralyk hasabynda-da, Ýangyç nyrhynyň hasabynda-da tapawut kän. Näme üçindir biletler altyn nyrhda satylýar. Beýle gymmat nyrhlarda bilet satmaga Türkmenhowaýollary nähili sebäplere esaslanyp biler? Kimde biri gara bazardaky dollaryň hümmeti bilen dolandyrlaýar diýip biler. Emma bu ýagdaýda-da türkmen biletiniň bahasy bäsdeşlik boňmanlygy sebäpli gaty ýokary. Belki-de türkmen halkynyň aýlyklary ýokarydyr. Sebäbi Türkmenistan tebigy resurslara baý döwlet. Şu sebäpden bolup bilermi? Türkmenistanda ortaça aýlyk bary-ýogy iki ýüz togsan dollar. Özbekistanda üç ýüz, Täjikistanda bir ýüz elli ýedi. Türkmenistanda adam başyna düşýän jemi içerki önümiň sekiz müň sekiz ýüz kyrk üç dollar bolandygyna garamazdan, bu göz öňünde tutýan üç üç döwletimiziň arasynda iň ýokary görkeziji, Özbekistanda bir müň dokuz ýüz bir dollar, Täjikistanda sekiz ýüz otuz dokuz dollar. Indi siziň soragyňyza jogap bereýin. Biletleriň gymmat nyrhda satylmagynyň sebäbi Türkmen howa ýollary awiakompaniýasy döwlet edarasy. Onuň bu ugurda garşydaşlyk görkezip biljek Bäsdeşi ýok. Şol sebäpden tlän nyrhyny kesýär. Bu höküm sürýän ýokarky gatlaga diýseň amatly. Belläp geçişim ýaly, nyrha täsir edip biljek bäsdeşleri ýok. Türkmenistanda talaba laýyk adalatyň ýoklugy sebäpli raýatlar şeýle haklarynyň bozulmalyna, ýagny elýeter nyrh. hakda däldigini we erkin syýahat etmek bozulýanlygy hakda hiç ýere ýüz tutup bilenoklar. Onsoň ynsan hukuklaryny goraýjylar beýleki zatlar bilen bir hatarda, Gazana uçuşyň deportasiýa merkezinde saklanýan islenilmeýän adamlary deportasiýa etmek üçin bir kanal açmagyndan gorkýarlar. Ýene bir bellemeli zadymyz, gymmat nyrhlary bellemek bilen çäklenmän, üstüsine gatnaw uçuşlarynyň sany maksimal derejede azaldyldy. Ýolagçylaryň sanynyň kändigini seretmezden, bu zatlar bilgeşleýin edýärler. Sebäbi pandemiýa we pasportlaryň talabalaýyk däldigi Çyn daşary ýurtlarda galan türkmenistanly raýatlara watanyna dolanmazlygy üçin bilkastlaýyn bökdençilik döredilýär. Soňky iki ýylyň içinde ýurt daşynda Türkmenistanyň awtoritar režimine nägileligini bildirýän protest hereketleri köpeldi. Azat howasyndan dem alyp gören adamlardan režim howatyrlanýar. Resmi Aşgabat ýagdaýyň Köşeşmegine garaşýar.